It is what it is, what it is. Vana va mukala a hu no hana vana va mukala ro ri ri ita heila eh mulaedza wa mulovha wa uri aḽa mafhungo o sokou tou lalalala vhana vha mukala ndi zwithu zwo khakheaho ri tshi khou vhona vhavenḓa vhanzhi vho kwamea nga heiḽa nthu ya uri aḽa mafhungo o sokou tou wana musana wavhuḓi na vha ndi khou nyago eḓela naye hu si na tshipikwa hu ni songo vhuya na sedza na background check zwo khakhea na kale na kale ro vha ri tshi tsheka uri khara u tshi khou funana na ṅwana wa muṅwe miḓini ri a thoma ra tsheka background check uri a ri khou dzhena miḓini ya vhathu vha denya naa a si mafhungo no sokou tou wana musidzana na pfha ni khou takadziwa nga zwa u dzula na vha ni khou nyanga u sokou tou thoma ni aḽa mafhungo a u dzekana na muthu ni sa ḓivhi na zwo ri u bvafhi vhathu vhanzhi vho eḓela na vhaloi vha songo shumisa khondomo Hoṱhe hoṱhe unga na nga tou wana uri vhathu vha vhanna vhanzhi na musi vha khou ḓi sola vha khou ḓi sola ngauri vho lala na vhaloi vha songo shumisa khondomo ri ni tou wana ni munna nga nḓila ine na khou lwa na mia ṅwana waṋu ṅwana we na tou beba a malofha aṋu ni sa nyagi no mu vhona ngauri mia hone ndi zwiṅwe zwithu songo funzeaho ndi zwiṅwe zwithu zwe na vha no tou takadziwa nga zwo dzula zwo khakhea ngori zwino ni tou wana a na mafhungo ane ni khou tou wana uri ṅwana waṋu ni muthu wa munna na wana uri ni kho to balelwa u tea u mu vhona ngauri ṅwana muṅwe na muṅwe wa muṱhanga kana wa mufuda o ḓi tea u vhona khotsi yawe wethe vha na tshelede kana zwi singa tshelede hoyo muthu u tea u vhona ṅwana wawe ngauri u vhona hezwiḽa zwithu zwi na vhusaikholodzhi nga ngomu haya maḓithu o no kho ri roba hafha zwikhuwani vhunzhi hawo ndi maḓithu a luwa a si na vhokhotsi ndi maḓithu ane a khou ri tambudza a khou ri tambudza nga ane aḽa mafhungo o to ri mini ndi muthu o aluwaho a na enga ende ndi enga ine ni mubebi ni nga si i vhone Ngoho ndi tou wana na miyaṋu vha tshi khou tou ri aṋe vhuhadzi ndo ṱuwa nga swili. Na ini na ita zwezwo zwe zwine na wana ni wana dzi advice dzine a dzi ngo funzea kha value ya ṅwana vhana vha mukalaha. Zwino ri khou ri it is what it is when it is ri tshi khou ri kha vhanna vhoṱhe vhane no eḓelaho na vhaloi ni songo shumisa khondomo ṋamusi ṅwana waṋu a tshi khou tambula hanefho no khou tambula hone ri tshi khou ri yo wee ṅwana a na mulandu a hu na tshea tshinya. a hu na ṅwana ane u tea u to ni ni wana ṅwana waṋu to shuma mu posa zwithu ni tshi posa na zwiambaro a sa ni ḓivhi a sa ni vhoni a sa vhi ri sokou tou wana na zwiambaro zwo ḓa nga pepsende zwo khakhea zwithu zwo raloho ṅwana muṅwe na muṅwe u na ndugelo dzo u vhona mubebi wawe ni tshi funa kana ni sa funi ngori ndi zwone zwa zwiṅwe zwithu zwine zwi khou ri tshinyela vhathu kha eḽi shango ni khou sokou tou vhona maḓithu magwaraṱhanga mavheleṱe ndi uri ḽo aluwa ḽi si na guidance ya khotsi u ita zwa mupo hezwa zwo pfhi ndi single parents ene ndi a kona vhathu zwo khakhea lu na vhasadzi vhanzhi vhane vhana vhavho vho beba mavheleṱe ngori vha vha khou nyanga u phuruva point kha khotsi zwino point dzine na khou dzi phuruva vhana vha mukala a hu na dziṅwe ni ḓo vha ni khou ita zwezwi ni tshi bva kha muṅwe munna ndi muṅwe munna u laliwa be u laliwa be u ili a hu na ya ila iḽa nthu vhatukana vha ḓo shumisa vha nga si litshe u shumisa so ri khou ri it is what it is a ri ḓiṱhonifhe ri vhathu a ri vhe vhathu vha mvelele a ri vhe vhathu vho ḓiṱhonifha ri songo sokou tou vha vhathu avhaḽa vhane tshiṅwe na tshiṅwe tsho sokou tou vhona tshi tshithu tsho leluwaho ri tshi khou ri yo way vhewe noṱhe no eḓelaho na vhaloi ni songo shumisa khodomo ni a ḓi ḓivha venḓa ni a zwi ḓivha uri no dzhena miḓini midenya no ḓena miḓini i si yone ri tshi khou ri ṅwana ha na mulandu vhonani nḓila ya uri khamusi ni wane ni ite na su nga nḓila ya tshikhuwa ngori tshikhuwa tshi a tenda na magistrate ya vha hani uri ni ḓe ni vhone ṅwana wanga ni nga thoma u ita zwe zwine zwa pfhi parental eh, planning zwine a hu no pfhi ini ṅwana waṋu u tea u vhoniwa ngori ni ntsha tshelede ri khou ri it is what it is when it is a ri tshana na mafhungo ni to wana muthu a khou to a khou to lala na muthu hu si na vhumatshelo a khou to lala na muthu fo muḓifho ri tshi khou ri yo we ndi tshikhuwa ndi ndi- ndi- ndi zwone mveleledza zwithu zwo tshinyalaho ndi zwone mveleledza vhathu vho Ndi o muthu o begwa a si na a si na vhabebi vho fhelelaho. Ni obvious depression ni tea u ni rwa along the way.